eh heli heli heli dukana ḽa ha maḓadzhe heli kana vha ri ndi ndi se sabc wa hone
hai sabc mkana ndi sabc
ndi honoyo se sabc wa hone hafha eh eh ni khou amba na vho tshimange hafha nda vho tshimange vha khou thuswa nga mini mkana vho tshimange thiri ni ya muḓivhari ya nḓani wafha madimbo ndo vha ndi naye hafha matsheloni hafha ndi tshi khou ndi tshi khou mu vhudzisa hafha nga eh, nga nga kuguluzwa na kwanga hafha ndo Eh. ndo mangala nga maanḓa ndi tshi khou ndi tshi khou dzi yo dzi sukela hangei ndi wana hokuḽa kuṅwe kuguluzwa na kwa ku vhala kutswu nga hafha ka gona hafha ndi wana ku ho vhone zwino ndi khou vhudzisa hoyu a ri anḓani uri ya kha nṋe ndo vha ndo fanela ndi tshi khou vhudzisana na eh, na ili alitanga la hangeni ha havo mukunda malema eh zwino nda vha ndo ya nda vhudzisa hangei nda wana ḽi tshi khou dovha ḽa mbudza zwa uri hai founelani hoyu muthu hoyu ndi ene ane a nga ni vhudza zwa uri nguluvhe yo ya gai ai zwino ndi tshi khou ri ṅwanangai a thi khou tou lwa na ene lini Eh. ndi khou tou amba vho uri arali o tswa nguluvhe yanga vho ambudze ṅwananga kana na wa zwi ngo tou itswa lini kana arali uri a tshi ḓa afha muḓini wanga muṅwe vho ari a humbela uri vha vha vha na kudzele vha vha vha ite zwiḽa zwa u zwa u dzhia nguluvhe yanga uri i ṱuwe yo shuma mushumo hangei muḓi- tshitumbani tshawe mara zwi nga amba nga Hai. hezwo ngauri ndi kuguluzwa hana ku tu ḓivha mushumo hoyoni hai mukalaha nṋe zwa nguluvhe vho nṋe nṋe nguluvhe hai no ḽa hetsho tshithu mukalaha SABC livhuwa haḽi nguluvhe thi khou ri oḽa ṅwananga ene u tou vha ni a khou mpfani Eh, ende a thi khou mu pomba kha zwiṅwe zwithu nṋe ndi khou tou amba vho uri arali o o dzhia nguluvhe yanga i kana arali o i vhona huṅwe fhethu ngori thi zwi a itea a mphe nguluvhe Hai. yanga hai muka nṋe mafhungo a nguluvhe vho a- na hanefho hune ha khou ambiwa na haneo madzina ane vha khou amba havho vhathu a a thi a ḓivhi ho vhuya nṋe kereke ine nda dzhena yone iyi, nguluvhe ndi tshila a tshihulu, zwingo not mbudza zwa upfi- kereke na luthihi Eh, ha nda ndi khou tou sumbedzisa uri like kereke ine nda dzhena yone nguluvhe ndi tshila lune a yo ngo tendelwa no tou shumiswa sa screen saver kana wallpaper ndi dzhena zete nṋe a zwi ngo mmbudza zwa kereke ngauri zwi a fana ngori ni ita na zwivhi zwihulu zwo no fhira zwa zwa u ḽa nguluvhe mara zwino ni nyago u dovha na nyago u mbudza uri ini ni dzhena kereke ya zethe he he a hu a hu ḽiwi nguluvhe na zwi- na na na na zwifanyiso zwa hone a zwi tendeliwi a thende ndi khou tou vha sumbedzisa mukalo ra nṋe zwithu zwi no pfhi nguluvhe ai thi thi thi thi kwamei thi thi ḓivhi tshithu muthu o itaho kha vha vhudzisese hanefho hayani hone ndi vhonyi vhori ndi vhonyi ndo ri ndi vho tshimange havha Ah, no vha ḓivha a thi khou vha ndi ḓivha dzula vhukuma. henefho madimbo vhathu vha haṋu ndi a vha ḓivha vha ha maḓadzhe vha hone havha vhaṅwe vho mahavha vha ha maḓadzhe vho reksoni vha no dzula hafha tsini na seli na holu na ludambya na holu lwa hanefha madimbo

hai hai hai nguluvhe ndi tshila tshihulu kha kereke yayo ini ḓa no ṋekedza makumba afha ese sedza bizili vhu kwamba ngoho ene ha ḓivhi tshithu nga nguluvheni ee e kha ḓo ṋekedza thambo ntsu i- na na na na, na tswuku afha ni khou amba zwa vhukuma ini a ni ḓivhi tshithu nga nguluvhe yangani ah ee thi ḓivhi na nani nani mukala kha ḓo ṋekedza maduvhula afho ri ṱanganyise ndi khou nyoko ita zwiṅwe zwithu afho ṱavhanye ndo dzhia makumba ngeini mani arali a tshi khou amba ngoho thilise sabc ene murwa wa maḓadzhe ndi na nṋe ndi muporofita thiri ndi ndi dzhena kereke ya tshigubu okay zwino ndo rumela ṅwananga uri ayo dzhia makumba na maduvhula na thambo ntswu na tswuku eh zwino hu na zwine ndi khou nyaga u dzudzanya zwone hafho zwi amba zwori hoyo tswaho nguluvhe yangai u ḓo ḓa vha phanḓa hanga hafho u ḓo ḓa gwadama hafho eh ya vha vha pfala vha na vhukoni mukala ri na muṱaṱisano nga dzi nga dzi 31 dza December wa Witchcraft Awards hafha ḽa Sanḓou eh, stadium hu hu khou winwa milioni arali zwi zwa vhukuma zwo ri vha na vhutsila i ende vha tea u ḓa vha u dzhenelela vho muṱaṱa wa witchcraft awards mukala ndi zwa mini zwenezwo
hai ndi ndi competition ine ri khou ṱoḓa vhaloi vhoṱhe vha venḓa vha tshi ḓo vha dzhenelela zwi amba Ane- zwori ene u khou mpomoka vhuloi ene na u khou fhiwa na milioni u khou mpomoka vhuloi ene

ndoofanouyaofanira uya dherera nga maanḓa uyu u khou mbudza zwa uri hu na muṱaṱisano wa vhathu vhane vha khou rwa nḓadza zwiṅwe zwi ṱoḓa uri ndi nyago nṱulela izwi nṋe ndi a vha ri ndi ndi ite zwanga zwa mushumo mukalae vhone vhone vha nga zwithu zwavho arali u si iṅwi no no tswa